Uan kongkau kha te kan kal i Laimi nih cun uan cu kan theih hmasami si cu zeicahtiah cun kan unaupa Ṭial Cung Thang aa ṭhuatnak si. He cun Ongla te pawl i ṭhuatnak Kawlrammi fighter pawl caanṭha an ngeih ve nak hmun si mah kha uan kongkau te kha vun kal ta usih law te kan zoh pah ko lai i uan khi a phunphun an tuah MMA siseh muay thai kickboxing zeihmanh tuar i grappling te submission grappling ti bantuk khin an vun tuah dih i mah khi khi zeitindah na hmuh ning se one championship khi focus pakhat deuh ah khin an ngei lo muay thai belte cu an focus deuh khin ka hmuh e mah khi khi zeitindah na hmuh ning a tha tiah na ruat maw cun an fighter pawl khi te zeitindah nangmah nih khin na rak zoh tawn ko lai e na hmuh hna ning a si timi te khi Si ah one khi a tuam khi ke ka duh ngai ko i MMA zong a cawh cun uh, Muay Thai kickboxing grappling zong a cawh a ruang ka duhnak cu UFC khi maw MMA lawng si te khin UFC level a meik ko me an tlawm vale cung ah hin ta cun nak Asia le hna cu UFC rak luh nak ding khin ram chia mi pawl sin a har tuk a tam nih cu Japan ne Korea lawng hi MMA an dut ko cu kanmah Southeast Asia lei cun mu a fuin a kan sun ma Asia Southeast Asia sina se e mam tuk a tuah mi tete ni khen ta sun naka kickboxing a thua mi zong kha big dream khan ngei kho 1FC a khen a pachom nak ding dir mun ken phan tho a kin so A ka thangṭhat ngai ko. I amah a tuahmi khi zapi ho paoh, aa, i theih khawhnak ding kha dirhmun pakhat a pek ve hna tiah ka hmuh. Nabalte in MMA level ahcun UFC tluk hi cu, aa, a ṭhami cu an um lo tiah ka ka hmuh ko. Mm. Tahchunhnak ah, Ben Askren khi na thei ma? Ka thei, mm. Thei bak lo cu maw? A rak ra i Masvidal nih top five hrawng ummi nih second ve te a phomh i dih ko cu a career ka hei chim duh cu. I UFC level hi cu uh, a rak ka dang deuh ko tiah ka ruah. Cun Dramatic Johnson zong khi UFC nih a release mi cu One a kal le hum an in tei lo. Brazil pa nih bukhat te te na ta he an ka chim nu jam kha se. Ah kickboxing pole vei pole ta sun tha grappling pole ta sun na tin. MMA kha chu tu kha a focus tu lo one ni khin pal lo chun Olympic Muay Thai kia pun choi san dia ka mu chang Muay Thai ki mo top sia du pa sang ani owner pa jong ke Thai stick khan chun a bias ngai so na zo pa sun Thai Thai Fire bu kha an ṭan dih ngai na sa lang ba te ka hmu. A si. A hmaan bak. Muay Thai zong khi zoh usih law khi i tluk cio cio ah Thai mi pawl khi teinak an hmu lengmang in ka hmu. Uh, politics ve cu a si anmah mi amah mi le sa promote atu hna bantuk khan khi si A uan kan chim lio lawlaw ahkhin maw uan ahkhin fighter ṭhaṭha tampi an um ve in ka hmuh. MMA zong ahkhin maw an dihlak cun si lo tlawmpal hnih khat te khi. Atu ahkhin uh, keimah ka hmuh ning chim hmasa ning law kan vun hal ve te lai anmah hna chiatsan khan atu three division champion a simi pa khi Russia pa khi Na theih ko la. Uh, ahodah si cu? The, the reader phomh cikcek tu pa kha. Malakhin, Malakhin. Oh, Malakhin. Malakhin khi UFC level hman ah kal se law light heavyweight strong ah i thua se law middleweight mo light heavyweight strong ah cun aza bak la tia ka ruah cun Christian League hi mm. mah cu hi Laiway ah i thu se la top 10 khi a phan kho bak la tiah ka ruah ve mi si an ni pahnih khi ka uan bak mi hna si MMA uan ni MMA a thu mi ah mah khi khita nangmah ni mi dang uan chunga khin na uan mi UFC i thu ve hna se la tiah sadu na tha piak mi ken um ve mo ma la khin khi arak dut le phat rin sa tai na le na ten top 5 pan na lo Ani a wei khi mit a wei thong ah he chia he chia ko. Riu riu hmat tei do su tok la ka to riu riu chu zei tluk na chiat. Thong man thiam lo mi su riu riu chu. Si si. Chim tu mi chu mo. Cun pakhat cho din te chu. Christian Lee. Christian Lee cha tha le na ten. Ani khi chi su dio stick ah khen Russian fai roi ha a tong a tong le wrestler ticket ticket wrestler a ton khin cun Christian ni khi chu a tha ko le na ten champion level cun hmu no Christian Lee kamo Russia pa atu i welterweight champion asi chu lightweight le welterweight mo na na hmu ko lai ma khan welterweight i champion asi tana khan Russia fighter he khan ani phom e nai ma Russia pa kha a wrestling a chia ngai e, na zoh hnga bik maw? E, cun khi zei ka ti lai, amah nih a, a tei lo bikmi cu Korea pa kha si. Korea pa a min ka vun philh. E, a dang pawl kha cu a tei ngai hna. Atu tiang ah khin cun mu. E, keimah duhning ah khin cun khi Charles Oliveira te pawl he khin vun i ṭhu hna sehlaw zoh dawh ding bak khin ka hmuh hna. Cun

Mah tuk khin tampi a dang kho men. UFC an rak luh ahcun mu, cun drug strain kha an let in a kaiter mi si tik a khan. Oh. Natural din an i cheh ahcun chim awk an ṭha lo. Uh, top five a dik. Cun a tampi a dang khi. A si tak, si tak. Cun an weight zong ni cun a ngei ve le. Mm. An ni 1FC ke an weight division ke tampa ve ru an ni ke ka fiang tuk wa hana. khua hal hna lo ee. Hmm. Annih cu weight cut kha an tuah lo i maw an i kat zongah khan hydration test an tuah dih tikah tahchunnak ah light weight kha 155 a si UFC ahcun annih cun 170 an kai kha bantuk khan a si Oh. Ah, an weight cut ning kha aa dang deuh. Mm. Okay, ka hen comment a um i uh, Zabawi lian Kingbawl nih hin a vun chiah i ka hin rawtteng khi muai thaisii UFC ah lut sehlaw zeitindah a ruah rak kan hal piak teh. UFC ahcun rehchih si ve cang i ai harh deuh kho men a vun te mah khakha. Aa nangmah nih na ruahnak vun kan chim hmasa ko a vun in hal ko hih. Kan i lawm tuk question a vun put mu.

upa sak wrestling cu thiam lo zakhat fiang suni cu ani a thuam ke phundang pi stik akhen striker bak long stik akhen naten a background khi kan zo taka jiu-jitsu zong thiam mi silo wrestling background long ngei lo minung khat pani cha te kho men mu e nan trophy level po sa phan lo Yoshi cu na theih ko i a memi cu theihnaung defense ngah lo cun an in tengh le a zin an tuah le kha a tang ah na bawk in tlung le a dih ko cu a fain fain cu ka si a strike cu ṭha tuk natin anih Rod Tank hi pakhat a si ve mi cu uh, power hi a ṭha ka natin knockout power taksa ngei ve lo cu nih khi ka si game cu uh, ka zoom tuk lo uh, MMA in cun Midang cun nan hmuh. Ok, ka hin zabawi lian ka, kan i lawm tuk question na vun tuah i kei zong uh, striking le grappling hi cu a level hi aa thlau tuk i i, i vuak ah hin cun mu i vuak hei ti ko ning lo UFC MMA ah hin cun khi nan zoh ko lai e zeitluk thongh thiam lomi the reader zong kha aa phet aa phet i ong la a vun kuh cang ah khan cun ong la kha ngaihchia tuk bakin a tuah to ko kha thong a thiam lo cu mu dirider hna cu UFC a vun luh hnu hmanh ah khan GM3 ma si GM3 ka hei ti a min kha sau pai ani truai e a knock up ding si ko mi ground and pound a thiam lo a luat ko cu kha bantuk man ta ke UFC a chun MMA a chun teinak an hmu kho tika chance a ngei lo ti ka ro ro theng chumo atu Demetrius Johnson ani thuat a khan a fiang tuk MMA khi five minutes a si. Sinain Demetrius Johnson he an i ṭhut ah khan three minutes in an tuahpiak i an vun i ṭhua i a pel tein a pel. Demetrius Johnson nih a pel tein a pel i voi khat a ta i a tlaih i a dih colh. Mah kha a si. Mah ca cun grappling an thiam dih MMA ah hin cun cu tikah uh, MMA ah cun ruahchannak a um bak lo tiah ka ruah. Natein uh, train sehlaw kum hnih kum thum hrawng Dagestan hrawng ha Islam te pawl he wrestling cawng sehlaw uh, grappling tha tha pawl nih vun chim hna sehlaw kum hnih kum thum hnu vun kir sehlaw kum som thum hrawng a si hnga tu khin kul le sari hrawng a si kum som thum hrawng a si ah i thua sehlaw cu adan cu adang men na tiah ka ruah e ke ma mu ding su wrestling kha kum thum hrawng kha mo tha tin a lak sequence no a tampi a dang le along so mm. Alex Pereira zong khi so ani khi striker bak se ve ani Alex Pereira a that tok nak so voi khat one punch power nge mi se ma ta khen ani khi kha atu tok lo Alex Pereira alu ka khi the dong na foi ngai smo an the dong peng smo ate a chong chong du sa ten